अछि दिल्ली के बुराड़ी हम सब अपन खुट्टा छोड़ि अपने हाथ से अपन घर आंगन दलान उजाड़ि बुराड़ी के तेहन घनघोर बसा देलियै जे आइ दावा ई छै जे आधा बुराड़ी मे मैथिल छथिन विधायक जी सेहो मैथिल छथि मुदा मैथिलीक हाल अही पशु सब जकाँ छनि जेकरा भाग मे खुट्टा नहि छनि हमसब खुट्टा उम्मीद मे तोड़ि बसलहुँ जे बुढ़ारी मे नवका खुट्टा सब बना कऽ अङ्गना घर दलान बसा लेब मुदा ही रोड के की करियै की करियै एहि गन्दगी के एहि थाल के जे कखनो कपड़ा तऽ कखनो मुँह के कऽ दैत अछि थाले थाल गाड़ी तऽ कीन लेलहुँ मुदा जीवन एहि गाड़ी जकाँ जर्किंगमे बीत रहल अछि जेना ई रोड छै ई बुरारीके मुख्य मार्ग मानल गेलैए सौ फुटा रोड ई पूरा अहाँके हरियाणा तक जाइ छै जते गली छै बुरारीके सब ई जोड़ै छै लेकिन एकर रोडके स्थिति जहाँ तक हमसब देखलिए बहुत ठीक नहि छै अहाँ सबके कतेक परेशानी होइए एतऽ आवागमनमे। परेशानी तऽ बुझू बहुत जादा परेशानी हमरा सबके आइसँ नहि प्रॉब्लम छै ई अहाँके कएक सालोसँ छै आओर सब दिनसँ इएह देख रहल छियै आब बनतै आब बनतै बबली ई सीवरके चक्करमे दू सालसँ आओर जादा दिक्कत रास्ता लोकके डाइवर्ट करऽ पड़ै छै कोनो कखनो ई रास्ता कखनो ई रास्ता मतलब एहिठाम प्रॉब्लमे प्रॉब्लम छै आओर बहुत जादा प्रॉब्लम सब हमरे नहि सब प्रॉब्लम पब्लिकके प्रॉब्लम होइ छै ड्यूटी जाइवलाके सबेरमे अहाँके ड्यूटी जाइमे आधा घण्टा लेट भऽ जाइ छै ओ आदमी जे टाइमपर पहुँचतै ओहिसँ आधा घण्टा लेट ड्यूटी ड्यूटी ट्रैफिक जाम हँ है भी ट्रैफिक सीवर वाला की खुदाई तुदाई भेल सीवर वाला तऽ कहिया से कए साल से चलि रहल छै एखन तक कंप्लीट शायद नहिए भेलैए नहि भेलैए कए साल से चलि रहल छै तऽ इएह छै तऽ गवर्नमेंट के इएह योजना छै पता नहि ई डेट छै या नहि कि आइ स्टार्ट करै छी प्रोजेक्ट भेल ने कि छओ महीनामे अगर खत्म होबऽ के छै से डेट नहि छै एकर एंड के डेट नहि छै स्टार्ट तक रोड तक काटि देल गेलै लेकिन रोडके खत्म कऽ के फेर बनायल कहिया जेतै रिपेयरिंग कहिया हेतै तकर कोनो डेट नहि छै हँ

ये सब बात छी तऽ पूरा परिवारसँ एतऽ अहाँ सब रहि रहल छी बीस सालसँ तऽ क- पहिलेमे की छलैए बुढ़ारी आब की भेलैए पहले तो कुछो ना रहे यहाँ पहले तो सब खेती होत रहे अब जाके दस साल के बाद तो भेल ये सब कुछ वो कांग्रेस के शासन में ये सब कटल कई पले ये सब कांग्रेस के बाद में बीजेपी तो ई आम आदमी पार्टी तो कुछ कल गई ना बा- बस आगे खाली बस आगे सीट पे बैठ गई अहाँके विधायक जी तऽ बड़का बड़का दावा करै छथि जे हम ई केलियै ओ केलियै होता है दावा कैला से दावा कैला से थोड़े कुछ होई छै नहि ई सब बात गलत छै दवाइ करलासँ किछु नहि होइ छै पानिके की केना छै तऽ पानि पानि देखू पानि तऽ नालाके पानि होइ छै कहै छै हम सप्लाइके पानि दै छी पानि होइ छै नालाके आ बिजलीके बिल कहै छै हम बिजलीके बिल लै नहि छी तऽ फेर पीबैत की हेबै किन कऽ मिनरल वाटर तऽ कीन कऽ पियै छी पानि पानि तऽ बहुत एहनो परिवार हेथिन जिनका ओतेक सक्षम नहि हेथिन जे अ, ओकर तऽ मजबूरी तऽ नालाके पानि तऽ पीतै ना चाहे सक्षम हो चाहे ना हो नालाके पानि कैसे पी लेतै बताउ अहेँ बताउ ना पी सकै छी नालाके पानी चाहे सक्षम होत चाहे ना होत या तऽ मिनरल वाटर लगा लेत कुछ तऽ लगात घरमे तबे पियत अपना सब साथे एखन छथिन अ, जी आदित्य आदित्यनाथ झा जी एतै रहै छी कतेक दिनसँ हम एतऽ दिल्लीमे छी लगभग तीस सालसँ आओर संत नगरमे रहि रहल छी पच्चीस सालसँ पच्चीस सालसँ संत नगरमे आ पहिले अहाँ कतेक साल पहिले पच्चीस साल पहिले जेना एलियै तऽ अहाँके कोन जिला भेल गाँवमे घर हम मधुबनी जिला महिनाथपुर हमर गाम अछि जो कि महिनाथपुर जयनगर लग तऽ एतऽके राजनीतिसँ अहाँ खूब नीकसँ परिचित हेबै तऽ अहाँ जानब एहिबेर की लागि रहल अइ माहौल की छै एहिबेर चुनावके माहौल चुनावके छै जे संजीव झा जी जीत रहल छथि हुनकर आओर हुनकर जीतके पाछाँ हुनकर मेहनत परिश्रम आओर कार्य छनि ओ विकास पुरुषके रूपमे एतऽ जानल जाइ छथि बुरारीमे तऽ ओ बिरारीके विकास पुरुष छथि आओर ओ फेर एहि बेर निश्चित जीतता जेना- हुनकर जीत तय छनि जी जेना चुनाव छै कए पक्षके अपने सब देखै छियै तऽ एकटा पक्ष एहनो छै जिनका परेशानी छनि एतऽके सड़कसँ जिनका एतऽके शिविरसँ छनि अ, परेशानी पानिसँ छनि परेशानी अहाँ सबके दिक्कत अ, कोन प्रकारके अइ? जी दिक्कत देखियौ एतऽ जे दिक्कत भेल यऽ सड़कके दिक्कतके परेशानी नहि छै किएक तऽ जखन हमसभ एतऽ शुरू शुरूमे आयल रहियै तऽ सिंगल रोड छलै ओ दस फीट बारह फीटके आओर एखन देखै छियै रोडपर डिवाइडर छै आओर दुनू तरफ रोड तीस तीस फीट छै पचास पचास सए फुट्टा रोड एकरा एखन जतऽ ठाढ़ छी ई सए फुट्टा रोड छै तऽ ई सभटा कार्य हिनके

तऽ ओ वर्क जे चललै ओहि दुआरे सड़कके सुविधा भेलै लेकिन ओ जे छै से फर्स्ट फेज फेज वाइज काज भेलैए एक फेज भेलैए आब एखन से से सभटा काज फेरसँ सड़क ठीक कयल जा रहल छै जे गलीमे जेना रोडमे सीवरके वर्क छै ओ वर्क भेलैए ओकर जे छै कम्प्लीट होइ छै वर्क रोड बनि जाइ छै आओर बाँकी जते नया कॉलोनी सबमे रोड अहाँ देख लिअ कोनो गलीमे सौंसे रोड बनल छै जेन- कनी टेम्पररी दिक्कत छलै आइ जेना ई मैथिल बाहुल क्षेत्र मानल गेलै मैथिल सबके की स्थिति छनि एतऽ मैथिल सब छथि मैथिल सबके स्थिति ठीक छनि सबटा देखियौ सुविधा सबटा एतऽ भेट रहल छै बीचमे कनिक दिक्कत एलै सड़क निर्माण या सीवरेज निर्माण या जेना पानिके समस्या पानिके समस्या हमसभ स्वीकार केलिए जे पानिके समस्या कनि एतऽ भेलैए लेकिन ओहोपर वर्क चलि रहल छै ओकरो जे छै से निर की कहै छै निदान भऽ जेतै जल्दी जी कतेक दिनसँ एतऽ छिए हमे दो साल से दू सालसँ तऽ चायके दोकान लगबै छी कोनो दिक्कत नहि होइए एतऽ कोई दिक्कत कोई दिक्कत बड़ा ठीक चल रहल छै तऽ पूरा परिवार छियै तऽ अहाँ सब हाँ पूरा परिवार छी चुनाव आबि रहल छै की अपेक्षा है जे कि किछु अहाँ सबके लेल होय एतऽ केना की लागि रहल है ये तऽ हमरा अनुमान नहि लगैए के लगी मतलब जीवन यापन करै छियै परिवार सब रहैए एतऽ परिवार सब एतने लेकिन वोटिंग यहाँ पे अपना करे नहीं छी बिहार में करे छी वोटिंग एकटा बात बताउ तऽ गामके मोन पड़ैए कि जे याद आबै छै हमर नाम उपेन्द्र राम इएह दुकाने हमर की छै प्राइवेट दोकानी छी एहिसँ अपन व्य- व्यवसाय कए कऽ बाल बच्चाके गुजर करै छी हँ हमर स्थायी घर भए गेलै मधेपुरा जिला कुमारखंड प्रखंड रौता पंचायत माछहा गाँव कतेक दिनसँ रहै छी एतऽ दिल्लीमे अहाँ तकरीबन सत्रह अठारह सालसँ एही काम करै छी जूतेके मरम्मतके इएह काज करै छियै कतेक मतलब भरण पोषण पूरा परिवार कहीं से होइए बड़ी जना तना करै छियै जोन मजदूरी लेकिन लाचारमे किसी तरहसँ गुजारा कए रहल छियै ऐसे तऽ जे कहबै जे हम दुनू टाइमके ढङ्गके सब्जी खा लेबै से तऽ नहि होइए तब गुजारा कए रहल छी मतलब दुनू टाइमके तरकारी खेबै ओहो नहि भऽ पबै छै दोकानसँ लेकिन गुजारा भऽ जाइए कतेक परिवारमे लोक छथि अहाँके आ, दूगो बेटा एगो बेटी दो जीव अपना छै पति पत्नी तऽ जे अहाँ पैसा भेजै छियै ओहिसँ घर चलैए अहाँके हँ ओहिसँ जेना तेना अपना समय कटि रहल यऽ एकटा बात बताउ गाम कतेक दिन पर जाइ छी अहाँ गाँवके छै सालो भरि छबो महीना जेना तेना अपना परिस्थितिके अनुसार गुजारा करैके लिए जे छै जाय आबय पड़ै छै अच्छा मतलब सालो भरि लागि जाय अहाँके आ ओतेक दिन पर जाइ छी फेर अ, जाइत हेबै तऽ फेर पैसा कौड़ी सब एतेक भऽ जाइत हैत जे ओतऽ भऽ जेतै व्यवस्था अरे बड़ी लाचारीमे कर्जो उठा कऽ गुजर ओतेक छै परिवारी मेंटेनेंस करय पड़ै छै कभी दबाइ रे कभी कपड़ा रे कभी घर फूसके घर छै कभी घरो टूटि गेलै तऽ ओहोके लिए जे छै किछु ने किछु अगल बगलसँ जिम्मेदार लोकसँ किछु ब्याजेपर पैसा लए कऽ काम करय पड़ै छै जेना आब की बार ऑपरेशन करलहुँ पैंसठि हजार रुपैआ कर्ज लए कऽ तब ऑपरेशन करेलियै ब्याजो लेबऽ पड़ि जाइए तऽ कर्जा एखनो हैत अहाँके मूड़ीपर खूब अभी तऽ पैंसठि हजार रुपैआ कर्जा यऽ जेकि ओकर हँ चारि रुपैआ दरसँ सूद चलि रहल यऽ जे पाँच माँग रहै लास्टमे बहुत रिक्वेस्ट करलहुँ तऽ चारि रुपैआ बतेलक लाचारमे हमरा लिए पड़ल काम रहै तऽ लिए पड़तै जान बचबैके लिए तऽ एतऽके जेना लोकल विधायक जे छथिन सेहो अपने उम्हरके तऽ हुनका सबसँ कहियो किछु होइ छै जे आबि गेलहुँ घुमि लेलहुँ अपन आदमीसँ भेँट कऽ लेलहुँ संजीव बाबूसँ दोसर चांस जब उम्मीदवार रहै हुनी प्रतिसाई रहै तऽ मिललिए मिलैके बाद हुनकर एक हफ्ता तऽ जेना तेना जे समांगसँ सहयोग भेलै ओ करलिए ओहिके बाद नहि हुनी मिलल यऽ नहि हमे मिललहुँ यऽ किछु ने एक समयमे बतेबो करली यौ हमरो लिए किछु एहन करू उपाय कहलकै अहाँ जे छै अब ओतयसँ राशन कार्ड कटा कऽ इमहर आबू तबे किछु करब ओहिके अलावे हमरा सब हुनका से जे छै कोइ लाभ नहि मिलल एहिके अलावा हुनका से जे छै फेर इमहर नहि मिललहुँ यऽ ई पाँच सालके दरमियानमे आ नहि कोनो तऽ कोनो सरकारी चाहे विधायक वाला कोनो सुविधा नहि अहाँके? जी नहि एतऽ कोनो सुविधा नहि तऽ रह- तऽ एतऽ अहाँ रहै केना छियै फेर एतऽ किराया पर रहै छी पन्द्रह सए रुपया महीना दै छी हँ रूमके आओर जेना तेना गुजारा करै छी अपने साग रोटी सब्जी जेना जे होइ छै जहिना होइ छै अपना गुजर कए कऽ बना कऽ खाइ छी आ गाम जाइ छियै साल भरि पर सालो भरि पर कभी मौका लागलै नओ महीना छओ महीना जेहन मौका छै जेहन परिस्थितिके अनुसार छै जाए आबय पड़ै छै खेती बाड़ी अइ खेती बाड़ी हमरा बिल्कुल नहि। घर दुआर अपना जेना तेना गु- जमीनमे बनेने छी अँ, एक कट्ठा लगभग जमीन यऽ ओहिके बाद आओर अलावे खेती बाड़ी किछु नहि फेर ओतऽ सरकारके सुविधा भेट रहल अइ ओतऽ सरकारके सुविधा जे छै ओ राशन कार्डके आधारपर जे छै पाँच किलो महीनाके हिसाबमे जे राशन दैए हँ ओकर सुविधा मिलैए पाँच पाँच रुपैए महीना पाँच किलो महीनाके हिसाबसँ जे राशन कोटादार दैए बस वएह सुविधा ओहिसँ जेना तेना चलै आओर आमदनी नहि छै स्थिति बड़ा दयनीय है एखन चुनाव छै एतऽ आबऽवला रोड जे छै से एतऽ सेहो बहुत देख रहल छी हम जे एकदमसँ अथी छै अहाँ सबके तऽ पानि तानि सेहो पड़ि जाइत हैत देह हाथपर हजूर पानि देहे हाथपर नहि हइ कभी एहन होइ छै मुँह ना मुँह आँखिमे जब पड़ै छै तऽ पानिके एँ, बोतल लए कऽ आँखिमे छिटा दिअ पड़ै छै मतलब रोड कते दिनसँ अहिना छै अरे रोड तऽ हम

पैजामा समेटि कऽ तब आबय जाय पड़ै छै भरि भरि जाँग गीच छै भरि भरि ठेहुना पानिके ठेल कऽ आबय पड़ै छै एहि तरहके नौबत छै गन्दगी नालीके पानि कॉलोनीमे आबि जाइ छै जब ओहि भादो मासके समय आबै छै जा अधिक वर्षा होइके बावजूद रोडके केना की छै एतऽ स्थिति रोडके स्थिति एतऽ बहुत बेकार छै की कहू एतऽ मतलब की

पानि तानि खूब पड़ि जाइ छै लोक सबके देह पर खसैत पड़ै छै लोक सब खसितो पड़ै है बन्दा सब कते बन्दा टेम्पू पलटि जाइ है आगा बहुत दिक्कत होइ छै एतऽ समझिए तऽ हमर नाम प्रभात झा भेल कतेक दिन से रहै छियै एतऽ एहिठाम तऽ दरअसल हम बहुत मतलब हमर रहैके कोनो एहन नहि छै चूँकि हम एहिठामसँ नहि छी आ एहिठाम मार्केटमे आयल रही तऽ एखने एहिठाम अपन एकटा मित्रके मतलब दोकान छनि तऽ ओहिठाम हम बराबर एक आध बेर कहियो महिनामे दू महिनामे आबि जाइ छी तऽ तैं आबैत जाइत रहै छी अच्छा तऽ मतलब ई जे दुकान अइ अहाँके एहिठमन अहाँ रहै छी जाबे जहिया एलहुँ तहिया हँ जखन भी आबै छियै तऽ संजोगवश ई मित्रके छथि तऽ अगर हुनकासँ वार्तालाप होइ छै तऽ आबि जाइ छियै तऽ बुढ़ारीके स्थिति तऽ अहाँके बुझल होयत हँ बुढ़ारी तऽ देखियौ बुढ़ारी तऽ दरअसल एक दिल्ली विधानसभा क्षेत्रके बहुत पैघ मतलब विधा विधानसभा एरिया छै आओर विधानसभा एरिया बहुत पैघ रहलाके बावजूद भी एखनो एकरा बहुत ही मतलब ओ सुविधा आओर ओ तक मतलब फैसिलिटीज नहि भेट पाबि रहल छै जेकि उचित मात्रामे होना चाही चूँकि एहिठाम अपन मैथिलके बहुत भारी आबादी छनि बुरा विधानसभा बुरारी विधानसभा क्षेत्रमे अगर देखल जाय तऽ हमरा भेलासँ आबादीके लगभग ऑलमोस्ट फिफ्टीसँ प्लस परसेन्टेज जे छै एहिठाम अहाँके अपन मैथिलके आबादी छनि फिफ्टी परसेंट मैथिलके आबादी छै तऽ हुनका सबके की सुख सुविधा विशेष तौर पर सुख सुविधा तऽ देखियौ देखियौ अकेला इंडिविजुअली मैथिलके तऽ शायद कोनो भी एहन तरहके हमरा विशेष नहि लागैए लेकिन अगर कॉलोनी वाइज भी देखबै तऽ कॉलोनी वाइज भी बहुत जादा कोनो विशेष तऽ विशेषमे की आओर जादामे भी जादामे भी कोनो खास नहि छै तकर बावजूद भी मतलब हर प्रकारके तकलीफे तकलीफ छै नहि समयपर पानि छै नहि समयपर मतलब अहाँ कोनो भी बरारी विधानसभाके कोनो भी कॉलोनीमे घुमि जइयौ तऽ अहाँके कोनो भी कॉलोनीके एक पचास मीटर तकके भी दायराके अहाँके रोड सही नहि भेटत अगर एक रत्ती बरसात होइ छै तऽ थोड़ा सा बरसात भेलाके बावजूद अइठाम अहाँके हमेशा लागत जे कि पता नहि अइठाम सड़क छेबो करै या नहि छै पूरा कीचड़ पानि सारा अहाँके जेना ई रोड गेलैए ई सौ फुटा रोड कहल जाइ छै ई अहाँके हरियाणा सेहो टच करै छै रोड ने अहाँ रिंग रोडसँ निकलबै ने तऽ एकर बख्ताबरपुर होइत आगाँ फेर अहाँके रिंग रोडमे मिल जाइ छै

ठेहुन छाबा दुनू बेर अहाँके डूबि जेबे टा करत चप्पल जूता पहिर कऽ तऽ अहाँ कहियो कोनो गलीमे नहिए जा सकै छी आओर ओहिके ड्रेन सिस्टम भऽ गेलै फिर गली गलीमे सुनलिए जे खुदा देल गेल छै फिर सीवेजके किछु कयल नहि गेलै जी जी सीवेजके तऽ नाम पर एहिठाम जीरो परसेंट कोनो भी वर्क छै सीवेज तऽ छेबे नहि करै एहि दुआरे ता जल निकासीके समस्या एहिठाम सबसँ ज्यादा छै पानि छेबे नहि करै पानि तऽ एहिठाम दू दिन पर अगर एक दिन दू घंटाके लिए कोनो भी संजोगवश अगर आबि गेलै तऽ आबि गेलै नहि तऽ पानि तऽ बुरारी विधानसभा क्षेत्रमे सबसँ बड़का समस्या ही पानिके छै अहाँके आ ई रोड जे छै मेन ई रोड जे गेला एकर अहाँके थानाके ठीक बगलमे सेहो अ, खराब छै स्थिति बहुत खाने टाके नहि अहाँ अगर कोनो भी नीक लोकेशन लेबै जे कि एक लैंडमार्क कहल जा सकैए तऽ अहाँके सगरे जे छै अहाँके खराबे भेटत ई सिर्फ एकटा अकेला थाना ही इंडिविजुअली नहि छै अहाँ स्टार्ट से एंड जे भी चाहे न- बढ़िया लैंडमार्क छै थाना छै या पोस्ट ऑफिस ही छै या बिजली ऑफिस छै कोनो भी छै अहाँके सगरे खराबे भेटत चूँकि बढ़िया छेबे नहि करे कतौ बढ़िआँ अहाँ कहिए नहि सकै छी आगाँ हॉस्पिटल छै हॉस्पिटलके आगाँ भी देखबै तऽ अहाँ खराबे भेटत जेना अहाँ सबके तीन बेरसँ एतऽ विधायक छथि संजीव झा जी मैथिल छथि तऽ अहाँ सब किछु विशेष तौर पर किछु एहन अ, भेलैए जे जाहिसँ अहाँ सबके ठाढ़ रहैत होइत चाहे किछु लाभ भेटल है ई जेना अपने कहले जे पचास पचास प्रतिशत मैथिल छै एतऽके वोटर जी जी जी नहीं संजीव झा अपना व्यक्तिगत रूपसँ व्यक्ति बहुत बढ़िआँ व्यक्ति छथि चूँकि अपन मैथिल छथि आओर हुनका रहलासँ दरअसल कतहु कोनो ने कोनो ई जरूर छै जे कि सुविधाके रेशियो किछु जतऽ कतौ किछो नहि रहै ओतऽ ओहिठाम हिनका अयलाके बाद अगर किछु भेलै हन तऽ प्लस ही कहल जाय लेकिन शायद ई हिनका माध्यमसँ जतबा होना चाही रहय ओहिमे कतौ ने कतौ हम त्रुटि समझै छियै लेकिन फिर भी हिनकर जेहन भावना जेहन प्रयास देखैत रहै छियै जे आर कोनो भी विधानसभा क्षेत्रसँ कनिटा एहिठाम बेसी एक्टिव रहै छथिन जी बरसात भेलै या फेर ई जेना अपने रोड पर एखन केंद्रित भऽ गेलहुँ है जेना तऽ एहि सबके स्थिति सेहो बहुत खराब भऽ जाइत हेतै गली सबके गली कुची के देख सकैत छी कनिटा कंक्रीट डालि के एकरा उठेना छी तऽ एहिठाम हम खड़ो भए सकैत छी रोड पर अहाँके खड़ा जनरली अंदर ई गली छै कोनो भी गली चलि जेबै तऽ अहाँके समस्या ही समस्या भेटत सब अहिना छै तऽ अहाँ कतेक दिनसँ कहलिए रहि रहल छी एहिठाम आबि जाए हम तऽ एहिठाम दरअसल हमर एहिठाम बहुत सारा रिलेटिव छथि तऽ कहिओ ने कहिओ हम आबिते जाइते रहै छिए तऽ एनाइ जेनाइ तऽ हमर ऑलमोस्ट अगर बुढ़ारीमे देखबै तऽ तकरीबन पनरह एक सालसँ तऽ छेबे करै पापा सेब जी हाँ अंदर आइए और छाटिए सर्दियों के गर्म कपड़े भारी छूट पर बच्चों के गर्म कपड़े केवल पचास रुपये